Jo, jo, also hien trëtt net zeréck, dat wësse mir jo scho laang. Hie kritt de Stull virun d'Dier gesat. Jo, seng Virgänger, de Jeanne Zanter, Jacques Zanter, hunn se dat jo och gemaach. Jo, deen ass jo och heem komm an huet all csv gekrasch a gemaach a gedinn, jo, dee feine Mann, deen huet kengem eppes ze leed ze goen. Ja, ja, ja. De Jonken deet och kengem eppes ze leed. Nee, deen huet jo nëmme Kolleegen ëm sech sëtzen an déi gi bedéngt. Ajo, ajo, dat huet e matkritt zu Bréissel am Geckenhaus. Déi schaffen, déi schaffe 24 Stonnen den Dag. Ajo, ajo, also ech mengen, se si 24 Stonnen do. Jo, jo, also pro forma, pro forma. Wann eng Sitzung ass, da gëtt sech dann, dann ass dann een do, deen ënnerschreift fir 2.800 Mann an déi kréien dann, allez, on va, se kréien dann 300, 400 Euro, fir net do ze sinn. Jo, an déi, an déi Zäit, wou se schaffe sollen, dann, dann ginn se an, déi hunn eng Galerie, ja, also déi hunn eng Galerie, mä do ass Gucci, Lucci a wéi se alleguerten déi Marken heeschen,

Dee wackelt jo nëmmen nach just. Also et ass alles, wa se pisse ginn, ass et net erof, well dee gëtt dann do a Form bruecht, verstees du, un an duerch d'Ennercher do, déi, oh, déi ginn sech da Méi a kréien natierlech dat fürstlecht bezuelt. An d'Parlamentarier kréien dat da fir näischt. Dat ass jo fir d'Mental, fir se geeschteg op der Héichsaal. Europa, jo mei Merkel, wéi seet d'Merkel, mir schaffen das, natierlech, natierlech, wie soll, wie soll et da maachen oder fäerdeg bréngen, wa si et net fäerdeg bréngen? Ech mengen, huel der e ganz einfacht Beispill. Wéi laang gëtt et elo scho Politik? Also ech, mer wëlle jo net an d'Geschicht zréckgoe vum Karl der Grosse an wéi se alleguer de geheeschen hu, huet der nëmmen déi lescht, déi lescht honnert Joer zu Lëtzebuerg, ass et eis do besser gaang? Oder jee-mools eng Kéier besser gaang? Well ech mengen, Déi eenzeg Kéier wou mir, also mir, mir musse jo roueg sinn, mir si jo d'gëlle Generatioun, mir si jo nom Krich komm, do louch jo alles in Schutt und Asche un eis Elteren an mir hu gehollef et opzebauen. Deemools Aarbechtsplazen, esou vill wéi s de wollts, mä jo also du has véier Aarbechtsplazen an haut, jo et ass alles opgeriicht, d'Leit hunn zéng Autoen, zwanzeg Fernseeën, Gitt 400 Mol am Joer an d'Vakanz, verstees de, an um Büro wësse se net, wat se solle maachen, well se schaffen, déi meescht schaffe beim Staat. Et muss ee sech emol virstellen, 70.000 Leit schaffe beim Staat. Jo, wat maachen déi dann? Dir gesäit jo awer kee Resultat. Zu Bréissel sinn och 70.000 Stéck, du muss dir emol virstellen, zu Bréissel 70.000 fir ganz Europa, an dann dat klengt Lëtzebuerg mat sengen 200.000, jo, mir hu der jo elo 500.000. Mee dovunner sinn der jo erëm 58 Prozent Auslänner. Dat muss mer mol virstellen, mir nennen eis Lëtzebuerg an hu méi Auslänner wéi Lëtzebuerg. Da si mer jo keng Lëtzebuerger, da si mer jo Lëtzebuerger Auslänner. Ech mengen, et ass genau wéi elo, et ass jo elo och erëm d'Zäit vun den Olympesche Spiller, do trieden dann Türken oder déi, déi an der Türkei, drëtt Liga, keng Qualifikatioun hunn, déi trieden da fir aner Länner op. Oder aus Afrika, dat ass jo, mir importéiere jo mëttlerweil alles aus Afrika. Deemools hu mer de Girardelli, wéi huet en esou geheeschen, ech hu e Problem mat de Nimm, aus der Schwäiz importéiert, fir fir Lëtzebuerg e Schiweltmeeschter kritt. Jo, jo, ech hat mer wiert, deen hätt missen zu Knaphouschent do Schi trainéieren, mä dee wier jo ni eppes ginn. Bon, dann huele mer léiwer een aus aus aus aus der Schwäiz, oder war en aus Éisträich, ech weess et haut net méi. An dann huet en gesot, oh, dat war déi gréisst Dommheet, déi ech jeemools gemaach hunn, eng Lëtzebuerger Nationalitéit unzehuelen. Also mir mussen eis awer schummen, also éierlech. Also ech schumme mech jo alt e bësse fir déi aner, well déi schumme sech jo net fir mech. Well wa se sech jo géife schummen, Da géif ee jo fir d'éischt maachen, datt d'Lëtzebuerger eng Aarbecht hätten, ier mer ufänken d'Auslänner eranzehuelen, fir datt déi aus der Aarbecht nach ewechhuelen. Hohohoho. Soss fänke mer erëm un hei, da gi se erëm alleguerte rosen. Bye bye.